Hemme zat oňuna goýup ýetmejek bolaýsa, onda biz täze kinofilme başlarys. Ýagşy dilegde boluň. Oskar biziňkidir, ine ssenariýa. Onda bäş münt garaşyň. Eger gelmesem, ýene bäş münt garaşyň. Men özüm barada aýtsam, men ýiti, kämil. Ussat, tanymal we ýag ýalyja režissýor diýilýän men. Men, hawa, daşary ýurtlarda alan bilimlem, ýaňky režissýorçylyk sungatyny içinden-içgin iň törki jaýynda oturan režissýor men. Hawa, tejribäm öz ýaşymdan uly. Hawa, men beýleki režissýorlar bilen bir kän bir ýaryşjak bolup basdaşlygymam ýok. Sebäbi ara ýakyn däl, daş düşermi. Men özüm Golliwudda bäş ýyl režissýorçylyk sungaty barada bilim aldym. Hawa. Onsoň Rio-de-Žaneýroda tejribe geçdim. Hawa. Meň aýtjak bolýan zadym, men ýöne-möne režissýor däl-ow. Men, umuman aýdaňda, men bir häzir düşüräýmäne meň barýanym kän-le, hä. Ssenariýa, ssenariýa bar-a, ukuda ýazýan. Meselem, şu gije dagy bar-a bir şeýle daş çykmana turýar-a, şonda üç-dört kuplet goşgy ýazylýar. Bah, ylham gaty güýçli, ejiz gelýär bu zat, ejiz gelýär, düşýäňmi? Men häzir bar-a ýöne-möne üç-dört ýaly bolup duraryn daşyndan, bilýäňmi? Men özüm şu internet platformasynda ýaňkyýaljak edilmedik tilsimleri ullanyp, hä, birhili täzeçillik, täze professionalnyý ugrudynda, bilýäňmi, Gözüňi açyp beýik beýik eýfilini baş ýaňy ýokaryna çykyp gördüňmi ýaman başyň aýlanýar eý şoň üstüne çykyp gördüňmi şoňa eýfil ba aý bolýa hiç men soň gürrüň bererin daşary ýurt bilýäňmi nemedä ony umuman aýdaňda şul ýalyk bir içgin içgin zatlar bar daraý bilýäňmi sen meň bilen işleşseň bar häzir pul esasy zat däl esas abraý gerek hawa. Sen meň gözläp tapmamyň sebäbi oglanlar şeýle bir öwdüler men diýdim maňa reklamşyk gerek diýdim men bir Seni öwdüler welin, şoň üçin gözläp tapdym-da. Biziň bu kuwwatly enjam hususy kärhanamyz bar. Özem şäher içinde hiç ýerde ýok pompalamyz bar. Gözüňe gelýärmi? On ikinji etaža göni betony guýup berýär. Göni on ikinji etaža guýýar? Göni on ikinji etaža.
Ulag tehnikalarymyz diýjekmi? Nohudyny aýtsaň ol eltip bermek hyzmaty taýyn beton ýagdaýda. Eý men şu wagt gidip düşürip geleýinle şol filmi. Bize ine şu bilen hem terbiýeçilik äheňinde hemem ýaşlarymyzyň halkyň aňynda galaýjak temada seni saýlap aldyk. Maňa tüýs diýýän adamymda. Siziň çöregiňiz bitin ekeni. Men saýlap siz gaty gowy wybr edipsiňiz. Režissýor, režissýor, režissýor bar-a. Bir zat nädip düşündireýin men saňa. Režissýor diýmek asyl şo sözüň manysy bar-a. Manysy Eý, ol ol ýaly çigim girip oturman-la. Uman, gözüňi ýetir. Eýýäm gözegime geldi-ä. Kadar, gözüňi ýetir. Guwlar, ap-ak meýdan. Ýa ýaşyl bolýar-a meýdan. Dopustim, ýaşyl. Ýaşyl meýdan. Guwlar ylgaşyp ýör, ýa uçup ýörler-dä. Daşdan ýaş gidipdir. Göz öňüňe tut ýa filmden düşürip geçsem bolýar. Bar deň duşlaň gitdidä. Enşteýn. Mendeleý. Äý başgada Allaý bolýa diýýän ýok. Göz öňüňe getir. Bärden al meýdan. Göz öňüňe getir. Bärden guşlar, batlar, aňyrdan dag, dagyň aňyrsynda bulutlar, hemmenak görnüp dur. Gözüňi getir. Bu tarapdan nemeler gelýär? Sugunlar gelýär. Gözüňi getir. Sugunlar gelýär. Şeýdip dügürdük, dügürdük, dügürdük. Pyşdyljyklar, çemenjikler, güljagaçlar bar. Howa, jürk, jürk, gözüňi getir. Gowy howa, eý, daçam bar-da, ýaman gowy daçam bar-da, ýöne satdym-da. Gowut-da howa zat bar-a o taýda, şu guşlar umman, aý, bolýar. Umuman aýdanda, daşyny araşyp dur-a toparyň-laý. Meň operatorym ýaman inçe işleýän oglan olar. Ol çylawek tawugy gören zyňas Spaýdermen. Çylawek tawuk bilýäňmi? Ýüpden sallanyp, şeýdip uçup gidýär-ä. Näme şäheriň içinde şeýdip-le, şeýdip durýarlar bilýäňmi? Şeýlemi, şeýle. Şondaky şony yzyna, yzyna düşüp ýüp bil bir elinde ýüp bil şoň yzyna düşüp şu kamera düşürýän oglanlar şol. Hawa. Haýran galdyňmy? Seň asyl käriň näme? Elektrik.
Gowy edip tok çekýän. Indi kameraçy.
Ol-a operator ekeni, hä? Meň ýöne kofe demläp berýän sekretarynyň özi şondan başlaýar, şol ýaly gulluklapdyr. Şol özi iki sany kino çyzyp, iki sany Oskar alan. Men bar-a, asyl dyrnak ekýän. Minikür, püzükür, indem sekretar öýtýän. Bu zatlar basgançak basgançak bolmaly la bu zatlar ýöne möne däl dä bi düşýäňmi bu zatlar bir bara pamoşnik režissýor bara pamoşnik režissýor ol ýöne möne ony äberäý muny äber diýilýän däl ol ol režissýoryň ýok ýerinde özi netije çykaryp bilmeli ol. Aslynda men güýçli antensik, Anten sazlaýar. Onnoň, Aý, sen internete zada düşünersiň-laý diýip, alyp gaýtdy, indem pomoşnik režissýor. Aý, sazlarys-laý, antena sazlaýarys. Men men diýen ýigit göze getir. Duýgudan dolup duran göze getir. Saçjalary daralan, içinde ot ýanyp dur göze getir. Bärden jaýa köwsäk girdi. Aý, nätdiň-aý?
Gözüm çala gazagrak gözün getir. Şol aktýor men kän gözledim. Iň soňunda tapdym. Kowuşdyk ýa ine. Sapar. Şeýle bar dikgende kowuşasy men ol. Maňada aktýor bolmaly diýe. Beh.
Ýanynada daşly edepli haýaly gyz. Göze getir. Indi ikisi şeýle bir bir-birine göz bilen düşünişip bilýärmi? Ol bir zat diýdi, bu jogabyny berdi, şu gürlänä ertek hiç kim. Ýöne ikisi şeý, şeý, şeý gürleşip bilýärler. Men dört ýaşymdan bäri boksa gatnaýan. Boksýor. Indem aktrisa bolmalyydym, nämemi?
Ol gapdaldan mana beýleki kamera çada kömek edip bilýärmi? Operator bolsa gör kamerany alypla bilýärmi? Waka bolsa kamerany alyp göni tutupla. Ýag ýaljak, öý ýaljak göni tutup, şeý stenada dyrmaşyp durup kamera çürüp bilmedi. Emeň asylkärim gassap, bilemok, ýüzüň agyr diýip, alyp gaýtdy, gerek bolar diýip.
Elaklyk, hakkeşdek ýagdaý nähili bolar? Pul hemme zat pulda däl. Düşýäňmi? Bärde sungatyň hatyrasyna ol ýa. Düşünýäňmi? Ykbalyny men başymy, ömrümi lökgeligiň bilen goýdum how sungato. Düşünýäňmi? Men onda munda how tik togy açyp menem edibilýän. Professionalizm bolmaly. Öňde kamera tik togyň, telefon kamerasy bar. Şeýdip ýörseň bolmaz how ol. Professionalizm! Hany o zatlar? Hany! Mahabat içiňde ýaňky kuwwatly enjamyň betonlary garylyp, oň içinden tra ýaňky gruzçik traktorlar çykyp, gözüňe gelýärmi? Bärden pompa maşynlar bilýäňmi? Gelip, on ikinji etažy kryžarda pompalar guýup, Äý, bärde ýaman, ýaman ýere zahtar edip bolýar-eý. Men geldim surbata. Indi men sungatda. Geläý dünýä! Bolýar, bolýar.
Gül ýaly. Eýýäm bir zat geldi. Nätdiň? Ylalaşdyňmy?
Men razy. Onda netijä garaşýan. Tanyşanyma garaşýan. Nesip bolsa. Pul esasy zat däldir. Esasy zat. Sungatdyr. Men sungatyň hatyrasyna. Men sud eder. Sungat. Bolýada. Eliň esemeseden suwman bolýan bahany. Özüm esemeseden. Sag bol.
Ýok. Beýläk. Mundan. Başda.
Sag bol. Minnetdar. Mähriban toparyň Gelňärik. Rusduk. Aha.
Biz täze kinofilme başlaýan bolduk. Biz ylalaşdyk. Indi müşderimiziň haýyşyny ýerine ýetirýäs. Indi täze kinofilme başlaýas. Häzir bolsa studiýa gidip, ssenariý ýazýas. Ssenariý? Hawa.
Bu näme?
O başga zatyrda bilema. Başlar aç ösmölini umuman ýör studiýa. Nädip gitjek? Nädip gitjek? Ýüz altmyşlyk gatdan tuşlaýda. Daway daway. Wremýa dendi. Daway daway ýör ýör ýör. Ýör ýör. Daý ýör.